I nino mo keken ka an awaco ni lwak me i Acholi gimaro tim bot mig wot pa Aryemo ci nongo an abwolo dano go nongo an macalo Dokto Daniel Coka abwolo dano go nyo lwak ducu ma lubo an. Dong amyero awac atir ni, dano me i Acholi pe gimaro Bosmic Otim ento gimaro wer pa Otim aye. Gin gimaro wer pa Otim ento pe gimaro kom Otim. Dok tye dano mapol twatwal i lobo Acholi ma gilamo jwii dyeceng ki dyewor ni Bosmic Otim omyero oto ento werne Udong. Man pi ni kit utim pat ki gin ma en wero. Utim does not do what he preach in his songs. Wero wer ma mit me pwony, me yabo wang dano, ento dong ka obino physically kit ma en utim kwo kede i komuniti onyo i kin dano, nongo dong nen pat tutwal ci itugo inene ni laco-ni wero wer maber, wero wer me pwonyo dano ento pingo kit pa en tye marac ma tic pa kit en tye me cwero cwiny dano i kominiti, tye me medo kiniga i cwiny dano i kominiti, tye me keto bur madit i cwiny dano kare ducu. Pien ngat meno biwinyo wer pa otim, werne obicuko cwinye, obipwonyo en. Ento dong ka dong obino wa inen kit pa otim kikome, kit ma kwo nyo kite en loko kwede, nyo kite citaille kite timo ki jami, ci nongo dong bedo pat tutwal. ma otim onongo pe bibedo ki peko mo keken i Acholi ka onongo he could do what he preach in his songs. Man en aye oweko ngat mo keken ka iwinyo waco ni en imaro otim, en igeno otim, nongo ngat enoni pe obedo ki otim in real life. Nongo en pe ngeyo otim in his social life onyo kite en kwo kede ki dano i komuniti nongo ngat eno ni ngeyo tim ki i wer keken nongo oneno tim ki i pilim keken nongo oneno tim mere i kit ma en olwodo i wer onyo tamo nen calo ni kit otim wero wer mabeco ni nen calo kit otim bene ber i komuniti. Itye ka nenone? Co man ka in ineno bene i kom mot tye pud gamo lokwa acel ni ngat mo keken ma winyo wer pa otim tamo ni myero en ebed cok ki otim ento ka dong obino obedo cok ki otim ci dong obikwero otim calo nyim ma iye kikweyo dong acoli an abedo mot ci alwodo kit otim a analyzing kit otim. ci anongo ni otim bedo calo lupwonye health science ma yam gipwonyowa ni. Dong ka in ineno lupwonye health science kite yam onongo gipwonyowa kede, giwaco ni pe omyero kimat taa, taa rac twatwal. Ci nongo inongo ni en lapwony ka otyeko kilac nyo otyeko kilacece otyeko pwonye nongo obedo ite mayeme obedo ite yat tye ka dunyo dwoki taa mo ma pe walce nongo tye ka mato lwaki taa mo dok mato taa ma kato nongo bene pa kare acel in a day nyo in a week doki ma lubbe ki analyst ma mega nyo ki lwod mukene kite an alwodo kwede ki kwo pa otim i kit me ryeko ma mega kit ma Lubanga omina kwede ci alwodo anongo otim bedo calo lupwonye dini ma lucot pien ka wuneno lupwonye dini mogo tye gipwonyo kit maber me kwo i komuniti gipwonyo kit ma myero dano okwo kwede maber i komuniti ento doki ibiwinyo ni lapwony dini-ni kimako ka coro dako pa ngat mo nyo kimako ki dako pa ngat mo i ot mo nyo i loc mo. Wutye ka neno lok eni Acholi? Wutye ka neno luot eni? Co rac tutwal ka ngat moni preaching gin maber ci en bedo ka timo gin marac. Eno ni bedo calo ngat eni lakwor rom ki lakwor ma bedo maber mamwol i kin dano ento ka odwogo i kit me kwone ni ci gire kwalo dano. yako dano. Man eni gin marac tutwal. En oweko jwi wan luryeko mogo waneno ni ruma ka imyero bedo catan bed catan dok opiwa pe ibed ka yero lwak pa Lubanga dok ka imyero bedo lwak pa Lubanga bed dok opiwa lwak pa Lubanga pe icit ka rubbe nyo ka mixing ki catan. Iti neno ne? Dong inenona? kacel ki kwed ma mega, kit ma an akwedo kwede otim woko maber, kit ma an akwedo kwede otim boc me gwod pa ryem woko maber, i kite en kwo kwede, ci anongo ni otim boc me gwod pa ryem, ka mito kwalo dano, obibino preaching kit maber-re ni, obibino mwolo kite-reko maber, ento ka dong okwalo dano woko. ci dong cako medde ki kit man mege marac-ci, kite marac-ci. Wutye ka neno lok eni-ni? Dong i lwotta mukene, acito anongo ni life style pa Otim tye exactly life style pa Ajoka, ci life style pa Ajwaka tye exactly life style pa Lajok. Ma Ajwaka ka wun wuneno tim ma mege i komuniti, Ajwaka kite kikome nongo bedo mamwol, maber, makwo ki dano dok lok ki dano maber twatwal i komuniti. Ento ka kiwacci ni ajwaka-ni en aye otyeto ngat moni oweko oto onyo en aye okoto ngat moni otimo kotone oweko ngat-ti oto, in ibikwere oko? in ikwero o dok in pe ibiye matwal, pien ajwaka tye dano maryek dok ajwaka ngeyo gin marac ki gin maber-ro ni weng. Co pi ryeko ma mege en macalo ajwaka ocito obedo dok omot onongo dok otamo ni ka en iwaco ni kit ma mege obed doko marac i kin dano nyo i kominiti ci en medde ki kwalo dano obingayo en-o. So gin ma tye omyero en ibed ka nyuto kit maber i komuniti, ibed ka nyuto kwo maber i komuniti ento icol piny i kit ma mege-ni nongo en itye ka tyeto dano, en itye ka neko dano dok en itye ka medde ki timo jami marac. Dong en tye ka timo kumeno pien ngeyo ni teke i eni moment nyo i kare mo keken en inyuto racci-ni icako kwo woko ki dano marac i komuniti. en dong pe bimedde ki kwalo dano, en dong pe bimedde ki yako dano, en dong tic ma mege-ni obigiko. Man rom aroma ki layii. Layii eni ma kiwaco ni yiro dano nyo oyiri weko gin marac timme i komi-ni. Wuneno kit layii leng kwede? Wuneno kit layii nyo lajok man ma tye ki jok yii-ni? kit aleng kede, oneno kit awange lyel kede, en oweko i acwali watye ki caro lok moni ni wangi lyel calo wang lajok kumeno nining? Wangi dok lyel calo wang layii kumeno nining? Ineno anyira ma ineno gileng tutwal co mukene ma gineno nongo ca mukene gitye handsome tutwal nongo gitye layii nongo gitye lajok ento i wang pa dano nongo ginen leng adada

kiniango ni en aye neko dano, en aye tyeto dano, en aye yero dano, en aye tye ka weko to tye ka bedo madwong i komunitini. Wun wungeyo gin ango ma gitimo i kome? Kite kikato kwede ki lajok, kite kikato kwede ki layii ka kiniang i kom timme. Co ka ineno jami egoni weng Man tye kwo pa otim, otim dano i acwali gucito guniang jokke nio gucito guniang tim maracce nio co jwii kit ma aneno kwede ni tim boc me gwot pa ryemo pe twero kwo i komuniti mo keken pa acwali i komuniti mo pa acwali gang kwija Northern Uganda otim pe twero kwo. pien dano niang i kom citaileo, dano niango i kite dok acoli tye kaka mo ma wigi pe biwil tek ka dong in itimo gin marac dok i kom acoli ma twal pe dong ibitwero dwoko cwiny acoli ni dok omar in to. Acwali ka pud oniang berni acwali bi kwo ki riko maber dok teri maber kit pa dano kikomi ento acwali dong ka oniang woko i kom racci nyo i kom timmi maraco dong ibiniang kit pa acwali man en aye oweko ngat moni ma oketo cal lyec ni kit pa acwali ni aworo ngat enoni ma pe lare ngat meno olwodo kit pa acholi ma pe wac lyec rii ka keco pul dok kanyo jami ento ka lyec dong okanyo kwe ci lyec dong okeco oko ci dong wubineno distruction pa lyec wubineno distruction ma lyec nyo lyeci obitimo in that community. co acwali tye lyec acwali gucito guniang rac pa otim mo matwal ki dong otim obitgi nining nyo olok lok maning pe bidwoko mar pa acwali i kom otim matwal pe bidwoko gen pa acwali i kom otim bocmic matwal. Lok enini bene en otim bot ni nge i wiye kenyo, nge i cwinye kenyo ni en bene pe twero dok i lobo Acholi. En oweko kanne obate put ki Kampala gini pi ngeyo mac ma en ionyo i gang kwica i lobo Acholi. Ngeyo tim maraco ducu ki alika ducu ma en iloko nyo yet ki jami ducu maraco ma en itimo i gang kwica i lobo Acholi. dok bene ngeyo ni ka en edok koka i lobo Acholi ata jamine obibedo ribi ribi bote ma pe wacce jamine obibedo marac bote ma pe wacce ci inene dok en ngeyo maber ni ka edok i gang kwija ci en ebineno ngo ma twon ayom oneno i poto ngo en ebineno ngo ma twon alwala oneno i poto ngo dong ineno na kacel ki lwotta acito alwodo ko mot dok a analysing situation ci aneno ni otim boss me gwod pa ryemo pud pe rwatte bot en me dok i lobo Acholi dok bene pe rwatte bot en me dok i lobo Uganda en aye oweko i kare ma otim odok i lobo Uganda an macalo Doktor Daniel Soka akoko otim tutwal akoko tutwal wa i cawa-ni pud atye ka kokone. ni otim kare eni onongo pud pe rwatte bot otim me dok gang i lobo Uganda. Otim onongo oringo ce okane i lobo mo calo America gi Canada gi nyo Australia nyo lobo mo mabor adada ki Africa ma ocito obed dong kunu mwaka pyeraryo nyo pyeraryo wiye abic ka odugi ocako kwayo kwica bot jo ma en obalo botgi ka olo. kibineno cagwok kit ma giromo kica timo kica bote dok ka obedo mwaka pyeraryo wiye abic nongo olo olo dano wiye wil dano wigi owil i komgi i kom en otim manok dok nongo bene inge mwaka pyeraryo wiye abic-ci jo mukene ma en obalo matek tutwal i komgi-ni nongo mogo dong gipeke onyo dong gitye gipeke i pocition ma gitye kede iye i cawa-ni ma pocicongi-ni pud gitwero tic kede me timo aranyi ki jami mogo malik i kom bot ma gutimo. Itye neno ni man kit aye ryeko ma mega wacce kede, kit neno ma mega aye wacce kede. Co dobo acwali kacel ki wun loko ducu ma wunywinyo lebdwo, jami mo ma obibedo maber bot otim pekke ka odok i gang i lobo acwali. dok otim ka ryek oring oko i cawa ni pe obed i Uganda ocit okane o kong ka mo owek wi dano owil i kome labongo eno ni obi moko caden i nino mo obi wacca i nino mo pien an kit awaco kede an angeyo lumone pa otim moko ducu pole ma tye i Uganda pol lumone ne ki lumeroke ne weng angeyo ko weng ci aneno i level ki numbers pa lumal ne kite tye kede ka pud waco ni mito dok ilobo Acholi nyo idok kabedo i Uganda nyo bene en icito i campaign i 2026 imito cungo hey ka ngat maryek ci neno ci koko tim kabisa koko ma pe wacce so man aye lwotta pi nino matin man aye kwetta Pi nino ma tyen ma atamo ni ami botwu, lwong an ni Doktor Daniel Soka, The Voice of the Voiceless.